Um, so pane ane bhaibho reshona arairaa muverengi wedu ndodawo kuti undiverengere shamwari youare so powerful uh, can you rest acts mabasa akunozayara bhuku racho muchishona rinondirakidza mabasa bhuku remabasa chapter 2 I will only read verse 18 and 15 13 is an accusation 15 is a defense and you tonight saka accusation yaiti chii mabasa avapostori chapter 2 vhesi ndeya 13 iya kunyange zvakadaro vamwe vakavaseka vakati vanwa waini yakawanda vhesi ya 15 iya vanhu ava havana kudhakwa sezvamunofungidzira zvaichiri nguva yepfumbamwe mangwanani kudai hmm. kwaita ako hazvimeki sense but tatoverenga ipapa chirega ichiita kuti zvimeke sense ee musoro wemharidzo ine unoti haisi nguva yekudhakwa kana haisi nguva yekudhakwa kana Bhodza kwanguva ino yo ingotsvaka kuti uda kunyora but haisi nguva yekudhakwa kani anditi nai iwe kani iwe haisi nguva yekudhakwa eh, otarisa munhu ari pasaidi newe ya you may sit padhuze nemunhu wausingaziveka ngombo nyemwerero

Muti haisi nguva yekudhakwa kani. Amen. Right. Now panapa pano pari kubuda nyaya panapa. Zvanzi zvoni vadzidzi vanga vaka vanga vari muupper room vachiagoniza vari muprayer vachitsanya nekunamatira mweya mutsvene. vari varimo vaine umwe chete vachinamata vari pamwe chete vari panguva climax yekunamata climax yechikristu vachitsanya vari mumunamato spiritually they were high ende varimo zvikanzi mweya mutsvene wakadzika ukauya pamusoro pavo Mweya Mutsvene wadzika ukaya pamusoro pavo, vakatanga kuita mabasa akawanda wanda. Vamwe vakatanga kutaura nendimi, vamwe vakatanga kuparidzira vakanga vagerepo. Zvikanzi pakanga paine vanhu vakawanda paJerusarema. Vanhu vakanga vari paJerusarema vakanetseka kuti but ava vanhu ava tinovaziva mashona chindevere vakachidzidzepi pari kujeka here vari kutaura nemutauro watinonzwa sei Ko chii chiri kumboitika parujeka here? Zvikanzi asi vachitaura kudaro vari mukuparidza vari mukuzivisa vanhu kuti ushe hwamwari hwasvika pari kujeka here shoko ramwari ngarifanirwe kufamba riende kure zvikanzi vanhu vakanga varipo instead yekuteerera zvaitaurwa instead yekunzwa kuti pane zviri kutaurwa nevanhu havana kunzwa zvaitaurwa nevavo but vakangoona action dzavo nezvavaifatarisira zvanga zvisingapindirani kwakubva vatanga kuti auku ndo kunonzi kudhakwa manje hai munoiona nyaya dzekuvharirana vanhu vanovharirana apa amuseza vachivharirana eh? iye zvino vavakavharirana variko Ezuro vabuda vadhakwa ma. Zvinhu zvamunoita pakavanda izvi zvinongobuda pachena. Oh, vabuda oh. Honai zvavakuita, honai vakadzi vese, honai namai vaJesu varipo. Honai zvavakuita. Oh, vanhu vakatanga kusha kuta kukwapomera mhosva yekuti vakadini vai. Vakadhakwa. Vanga vakazvivharira ikoko kwavachimboitei kusina vanhu. Tiri tese. Vakadhakwa vana. Zvikanzi panguva iyoyo Peter Ayi Peter hamusi kumuziva kuti ona nguva tichazotaura nezvake kwete Peter Gideon. But Peter uyu muchinda uyu anditi na zvikanzi kwakubva Peter asimuka. Peter asimuka. Peter akasina mvumo yekusimuka. Mm. Kana kune vanhu vaiziva Peter, Peter he did not was not supposed that then andirini ndasina kana magatsi ekutombosimuka kudefenda vanhu vaMwari. because of what had just happened pari kujeka here pachipita unosimuka panguva iyi obva ati aiwa varume ndekupi kwamakamboona vanhu vanodhakwa nanaini okurokwenu ndekupi kwamakamboona vanhu vanodhakwa makuseni akadai Tiri tese. Hapana akadhakwa. So inguva yekudhakwa here iyi? Ndiani anodhakwawo nguva inoyi ane dzakakwana chaizvo chaizvo. Anodhakwa nguva ino. So Peter akanga ari kuti patsika yechiJuda 9 o'clock was the time for worship. Pari kujeka here apa? Morning worship yaitangwa na 9 o'clock. So panguva iyi yekuti vanhu vafanira kunge vachipinda kunonamata ndopakatanga kuitwa nevanhu ava mashenani ganzi avo. Tiri tese. Saka vanhu vakanga vari kuve vane mvumo yekuti kuchirudzii chakuitwa nevanhu nguva yemunamato. Nguva yatofanira kunge tichinamata ndonguva yavari kupefoma kudai. So if Peter ari kuti ndiana in his right sense or in a right senses angadhakwa at a time like this time yekuti denga rakafokasa on earth iwo wodhakwa who can do that peter ari kubvunza mubvunzo ndiani angadhakwawo nguva yakadai kana ndimiwo munhu akakwana chezvezvo angadhakwa here wakomana nguva yakadai so Ngatauranei pachiJudha chaipo, ngatauranei pachiKristu. Ndiani angadhakwa zvinhu zvakadai? Ah, Munyango mukatiita mafuza vakomana, mukabva matiitawo marume ekuti tikatadza kuziva nguva, tikabva tazitadzawo kuziva nguva dzemudhako. Aiwa, aiwa, nyangwe tikanzi tinorida sei doro racho, nyangwe tikanzi tinoda kudhakwa zvekuti tikabva tatadzawo kuziva here nguva yekudhakwa. Apa chimubvunzo wapita ini wakandidenha ini. Because kune yundi yekwedu isingazive nguva yekudhakwa. Ndonguva yekudhakwa here inaisisi? By the way, rega ini kurumidze ndapinda panyaya apa kuti chinodhaka harisi doro chete. tiri tese zvinodhaka munyika zvakawanda stress inogona kukudhaka zvo kufamba murodhi upotsa warohwa nemota nestress wakarohwa so nestress unogona kutadza kunzwa kuti vanhu vari kutaura newe Chikira vanhu vakuti ko iwe hmm? tiri tese wakarohwa izvezvi wakatarisa kuti fesi dzevamwe vanhu muno padambo kuti iite bwerera unyasura kuti hmm? ifesi kana ziso racho muvhurirwa warakaitwa unge pinjizi kudai ah! tiri tese zvinodhaka munyika muno munyika mune zvinodhaka zvakawanda including madrugs misongo dhiya kutites zvinodhaka zvakawanda mbanje dzinodhaka chikafu chinodhaka ukayatsochidya bhoboso ukayatsoromba pasikati apa toda umwe munhu aita kusasavadza dumbu kudai musoro ziso hatichadi kana kusvirura wakungotsvaga pekuzendama dzoratidzaro white chikafu chinodhaka kana nzara imwe so nzara imwe inotasa kufunga kunza unoitiswa yese yese handigoindaitakadai unongochimbocheka handeitakadai so haiwa todzoka mani hande vaona ipi iwo chako kungogunyurira musoro uchiteera chikonzero nzara nzara inodhaka zvekuti unoitwa yese yese ichita kunge munhu asingafunge ndakambobvunza ukambopinda kana mumanana chike ndiri muyamya ungopinda yamya ungogara ungopindawo zvekukotiwo ndakambomboona behavior yevanhu vanopinda muno Au ndo maunonakidzwa ipapo. Asi zvoda kupinda wakaguta wozi iwe unogona kusvita firimu kuti. But kunonakidza vekuona munhu achipinda so munhu achipinda nespeed so achipinda ya ukazoona kuti uyu uyu ane mari dzeuyu dzadzira idzi dziri kungoteera wei ende ende dze dzakatirefu dzichepera kuverenga kuya kuya hapana chaichiverengwa iwewe hauna choice apa zvatengwa ndozvauri kungopihwa chauri kutarisa uku uyazora kuti ende kumubvunza kuti saka waverenga chii chawaoni hapana akadhakoma zvinodhaka vakomana munyika zvakawanda Tiri tese. Kaverenga Luke chapter iyi ndiye kungonyora mozoiverenga mega. Luke chapter 21 verse 34. Inototaura kuti moyo yenyu vakomana ngairege kutombobatikana nekuyu nekudyisa. Tiri tese. Musaremedza moyo nekudhakwa nezvinwiwa. musaremedza moyo yenyu nemacares of this world ai pamacares of this world apa pakandibata bata kana kuine nyika iri kukuvadzana nepuresha ndiyo nyika yatiri nhasi generesheni ino yegore rino wakomana unokuvara nepuresha ukasaita zvekutamba so even ukasangwara ukasava sober you cannot survive this generation unovhiringika if you are not sober in our generation nhasi unokuvara because yangova generation yekuda kungokuvadzana its a fake generation if you check my picture pafacebook ozondiona live so unoshamisika eh? because Ino nana kanyatsorowa pose yavo yakaitorwa na pastor yoda kuzoshamira camera nina. Unyatsobuda ine the camera make sure kuti yakugadzira yakupimpa. Wobva wanyatsopimpwa ne camera. Yokufirita. Yokuyanika apa for public consumption. Mm. ende vanhu vachimuona so vanoona imwe complexion vanoona rimwe ziso vanoona rimwe lip vagoona kamunhu nekadhimbu havaone kana guma Tiri tese. Ende bvudzi iroro rinenge rine zvimasadza harioneke. Because kamera inobva yatsoita kuti risvibirire robuda zvakanaka. And we portray that to the world. Yet behind you are, a, you are rotten. You are eaten. In real life haugarike newe. But pa Facebook, ah, pa, pa, pa, pa, pa Insta, haiwa. matiktok aya muchiita unge zvinhu zviri kufaya with the tiktok but in real life you are stressed to nothing you cannot even smile you cannot even crack a joke haugoni kana chauneyatsoita in real life chaiko chaiko you are pathetic kugara newe But kuitira vanhu ende iwewe wotanga kufollowa zvinhu zvakadaro you are following rotten people who live fake lives and in the end iwewe you are a nobody wakatozvidhakwira zvako tiri tese haisi nguva yekudhakwa haisi nguva yekudhakwa be yourself be sober

and satani asina zvekutamba zviri pachena denga rakatiudza kare strategy yasatani ndeyekukudhakwisa and kana wadhakwa you have hauna good judgment in everything zvauri kuita kungobhaiza chete you cannot think properly wakadhakwa Kana kutarisa so kune umwe munhu atouya pamusangano pana aiku imwe imwe level rekudhakwa rega ndimbotaura zviri riwo sori ndikadarika nomadomasi but it's real wauya panapa iwe nemonaki rine hembe 18 but uchiziva kuti ndiri kuendawo kujust for two nights

unoda kuiportreya image yausiri who will be you kwete istatement iroro who will be you if you don't want to be yourself you want to be like mamamamamahipsters hayo vanobuda ma kudhara tavati mahipsters macelebrities you know vanenge vachikuita pamatv vachipotera life pamatv and you want to be like that person when will you be yourself wakadhakwa and nguva yauri kudhakwa iri wrong this is not the time to be drunk tritese This is not the time. Uri kudhakwa wrong time because there is an enemy akatongomirira that moment when you are not thinking straight. And ndinokuudzai vadikami ndiri panapa, some of you hamusati maendamo but vamwe maendamo mwari akupa mumwe mukana wekutangidza. Everyone who messes up in life will tell you this statement. I was, I was not thinking straight. You know, I just don't know what took over me. Everyone who messes up, anokuudza kuti it wasn't, I wasn't myself. Saka Peter ari kuti kana ndimiwe ndiani angadhakwa nguva yakadai? Hakusi kuona here nguva? Inga wani Pauro akati, ngwarirai nguva yenyu mazuva akaipa aya. We are living in unprecedented times. Nguva dzatiri kurarama vakomana hadzina kujairika. Things are weird out there. Zvinhu zviri kudiwa nevanhu zviri weird. Munhu anga deodorant inonhuwa kunge blood deal. Huh? Things are weird out there. People no longer love proper food, they want sushi. Things are weird out there. Mapati munhu anozvipira kusiya epain job riri nani muno vanga ari nesi uchishanda zvakanaka nakawani uchida kuenda kudubai kunoita mari yekudya tsvina yemunhu mm. you know you may think this is funny but it's real it's happening

Kuputa poti ameno something like that. Mwana wevanhu just for the love of money. He has become so drunk by the cares of this world. Haufungi mamushe mushe kana yasvika nguva yekuda mari. Haufungi. Just because we have lost something, you are no longer thinking straight. wakuda mukadzi aufunge uchida hembe so aufunge ndonguva yekudhakwa here iyi ndonguva yekudhakwa here iyi ndai veduwe komudhakwa sei konguva yakadai Be sober, be vigilant. Pari kutsvakwa vanhu panapa vachamira pakutenda and who will be sober in these times. Zviri kuvavarirwa nenyika vakomana yataakurarama. Actually, church people unyatsoona kuti vakomana ava vamwe havo doro but vakadhakwa kudai dora ake hamwe but haa because pane vekunyika vacho vakadhakwa kare unotovakunda kupefoma iwewe performance uri kusere dzaunoburira mwana wamai dzakanyanya unoita dzekubura kunge mbambaira chiburira You are not so. You are not so. Zvino ndiwo nguva here yokudhakwa? Ndiwo nguva yokudhakwa here? Iye Satani akaita kuvhura ziso achitsvaka vanhu eh, vanouya kusaidi kwake achitsvaka vanhu ende anoyaziva kuti iwewe ukangoita ukaita saka kudhakwei kwaunongoita soba unomhanyira kuchechi ndo hunhu hwako but aungatambe raka raka nasatan hazviiti hameno kuti raka raka munoiziva here but raka raka kune vasingaizive just give me two minutes dzekuiexplain raka raka ine zvimaseko zvimaseko four handiti ka five chepakati chepa Saka zvimasepo izvi zvinokonektwa nemaparallel lines anenge road so handiti na iya saka anenge akaita four corner kudai so panogadzirwa two teams the good team and the bad team pari kujeka ka ndozvazvingori so the good team inenge iri munonzi musafe zone safest zone ndo area iyi seko repakati Saka kana makutanga game munhu wese musafe zone munhu wese opinda then enemy yobva yagadzira strategy vamwe uko vamwe kuno vamwe uko vamwe uko kugama bhora kana raenda kure saka wogadzira mamateritori avo woseta zvinhu zvavo so game varinongonzi chee munobuda kubva muno muhome seku vari kujeka ka mobva mapinda museko rekutanga rinonzi safe zone so pane masides ari safe aya ekuku aya ari safe aya asi uku kune maenemies uku neuku hakusi safe uku hakusi kwekutambira sere and hakusi kwekufara uri but the fate of life will take you there asi haunyanye kufana kufarira iko nguva yekuzorora nekufara kwako nekuvasafe kwako ndeye kana uri uku neuku nemumasecond pari kujeka hera so what happens is panenge paine bhora rinenge richikandiranwa vari uko nevari kuno kumaenemies anenge achikandirana bhora And they don't care about you when you are in those circles. Uri mu safe zone. When you are in those lines, you are in the safest area. Pari kujeka era. Asi kana wakukurosa apa pamberi pava uri uri uri pa red zone. Saka this is a danger spot. So the enemy is waiting now. Game ngaitange munobuda momhanya mopinda musekweri mofamba apa pane pachifambiwa apa pana pressure. You know life pane painombosvikawo paisingakupe pressure. Zvekuti things will be sailing zviri right. And apa hapamhanyiwa apa mune mchitoita kana kutofamba zve. Kana kutotaura nyaya. You know mofamba mosvika mopinda musekweri pana. Makuda kucrossa the enemy line. And there in life, you have to be very careful, to be sober and to be vigilant. Hapasi pekungoti wasvikawo mune dzungu wakuto ah! You wait kuona kuti bhora raenda kunenge kure mbichani, which is the opposite side. And kana raenda kanenge kure mbichani, your chances of survival are either 70 or 90 percent. Saka iwewe ukaritaimira kuenda kure uko zviri nani pane kuti riri padhuze newe you may not see it. Pari kujeka ka. So you wait wocheka wotarisa wobva waona raenda uko. Parinongoenda uko wanobva atouya pakati wamunonyanyotemba eh, anobva auya odai otaimira and nyaya iripo ndeyekuti that enemy should throw the ball as heavy as possible afanira kukanda fire and akakanda fire iwe uri nzvenga uyo wotadza kuri gama raenda kure so that everyone else passes safely that's how we play rakaraka saka kana usiri uri kumwe uri safe but kana uri apa usi safe so mugemu rerakaraka rinotidzidzisa kuti life sometimes is easy But sometimes it's hard. You have to cross the enemy lines and show kuti iwewe you are okay, you are sober. But unfortunately, when denga parinenge rakuombera maoko now kuti yes, ya time ya Neliet. Akomana regai timboona Neliet kuti anotimiririra here panapa. then leti ndo paanenge achiita zvokudzungaira haasi kutomboona kuti chii chiri kuitika tiri tese endi denga rinobva ratsikitsira kumana kuti vakomana ndonguva yokudhakwa here kudai tiri tese but when Elliot comes in obva anyatsoshuwa kuratidza kuti ari very ari very alert and ari ari ari careful anobva atasa bhora reida uko obva auya musepo obva amira obva ajamba obva aenda achinobuda uko denga roti yes one down paanodaiwa yes Pane time Mwari yaakambotemba naJobhu so wambomuona here muranda wangu so Mwari angataura here the same about you muchinhu uyu umwe aripo vanotemba naye pavasikana vese iye inotemba naye iye Pachitaurwa kunzi hapana kana musikana kwaye, twese twakadhakwa twuya twakadhakwa twashishidzwa namadhara twese twa can, can heaven depend on me denga ringakutemba here iwe ringatemba here kana kuti newo wadhakwa tiri tese wadika denga ringakutemba here pachikoro pauri pasina kana munhu kwaye vanhu vachiverevedza vachiita zvavanoita vachitamba sinjonjo denga ringakutemba here iwe Taura kuti aiwa haa kana pari sebaba college apa tinai uyu tomira naye and uchimirwa newe shuwa oro wakadhakwa zvako wrong time you cannot think things take over you easily No, chako kungovhundukira. Hey, hey, ah, hey, ha, ha. Haunawo panguva yaunota take control. Hauna mwiri wako unokusunda unokutuma zvekuita. Yet it should be the other way around. You should tell your body what to do. But your body tells you what to do. Utoriwo mudani. You are not sober. Ndo nguva yekudhakwa here? Shuwa komana chechi iri kutemba newe. Iri kutotembawo newe. Ukaona mamagatherings akadai achirongwa, kutemba newe. Kuti uuye umbovezwa. Zvinhu zviri kurema munyika umu. but let, let, let us bring them out tivasimbise tiri tese tizame kusimbisa vedu so that when they go out there they are sober havaendoko vachiita sekunge muchechi musina vasikana havaendoko vachiita sekunge muchechi musina vakomana but you know when you are not sober unotarisa mukomana ari pasaidi newe ubva watoona sister wakamutarisa so mufesi yeye uri kutoona hako karizera mzaya

votoitawo kuuingira pano ende kana vauya pano sokumbotanga kutasa kuti hei kuva pane ngirozi pano machansi zangu ekumuhwina mufeswe mangani pano yei apo ejenti yasatani iri pano iyaye painenge ichitarisa yobva yatanga kutoona yehee ko zvisikana zvacho zvasisiri serious iwe uchitoseka nemaagent uchitoita aid the devils agencies Ndikutoti haa ini wangu mufesa asi pane panotobhohwa pana. Haa kungouya wako kungotiwo. Haa otherwise panapa. Satani chobva chanyemwerera zvacho kuti aa. Ah, ah. Zvadzingori huku idzi hadzine chekubata. And our ladies are in danger because of you who are not thinking straight. Tiri tese. Chii chinongokubata? Icho chaongo kuti chinongondibata. Chinongoerekana chandibata. Iwe unongoerekana wabatwa wakaita sei? Ende unobatwa ne wrong time. Ende nenzvimbo yaunobatirwa yacho haiite. Unongoerekana wabatwa. Ameno changondibata uko. Ameno changondibata. ichocho chinokubata ichocho ndochatiri kukubvunza kuti shuwa seiko uchingochirega chichingokubata seiko uchibatwa wrong time ndonguva yokubatwa here tiritese dai mwari atibatsira ndakatarisa nyaya iyi ndikaningoishandura kuseri kwayo the spiritual aspect the, the first value of this nyaya vanhu vamwari vari kupomerwa kudhakwa vazere nomweya mucheni nyika yakavatarisa soiri kuti kuzvavakadhakwa tiri tese vabva paprayer mountain vabva panguva namwari mweya mutsvene wadzika ukauya pamusoro pavo but nyika kana yakavatarisa iri kuona vanhu vakadhaka ambikamu this is my take home zviri nani kunzi you are indifferent nenyika tari kufananidzwa nayo zviri nani kunzi nevanhu venyika uyo hatimunzwisiso pakunzwisiswa nevanhu venyika zviri nani kunzi nevanhu venyika auyu siyanai naye uyo wakomana pane zvatinoita uyu siyanai naye pane kunzi auyayo ndewedu fesi wedu iwewe unzi mfesi wedu nenyika iwe nemagafu ari kunzoko vatanga kutaura kuti iweuri mfesi wavo iwe vachironga zvavari kuronga vachironga zvimaslipova zvavo vari kuronga newe uri mukati iwewe Vachinzi hamwana saka totenga mabhiyazi pakari paya. Iwe uri kutoverengawo panhamba yavo. Daanorova uya uya kana inguva yakadai anomubata. Vazvezvi voda kuti asanyanye chete because moms vake. Asi kumba hake haa unorova. Ende totomuziva kuti uya hadhakwe netu anodhakwa haa wazvona asvika ku four chimude guy boys. nyika inotokuziva inotokurongera you are that easy to catch zviri nani kunzi nevenyika uyu uyu ah, akasara pane kuda kunzi uri kuenderana navo tiri tese maimbozviziva here vadikamu kuti nyika yatakurarama nhasi Eh, isusu hedu vamwe tinotaura izvi maybe mweya mutsvene uchisunda but also looking at some experiences isu vamwe tisu tayo magafa waimbonetsa but you know what kept me in church church folks are, are a bit cool ukaona vachiita zvinhu zvavo so they are a bit cool and sober So I always wanted to associate nevanhu vanofunga zviri straight, you know, people who think. And that kept me in church. Yeah. Kuti uri vanhu wangu ndaiita but hakuchechi ndaingonzwa kuti hakunoka. Ini hangu handina kuzonyanyoita chibharanzi kunge chevanhu vekunyika. Urombe urombe ndaiita but hayi zvikuko haiwa. Izvi zvakanyanya izvi. Saka ndaizviwanikwa pane vanhu vekuchechi. But nowadays Vanhu vekunze uku they seem to be a bit cool and sober than our church folks. Unoona so vachifamba anenge afamba akaita kuburitsa rute kudhara. Kanyani kamwe kakutonga ane mawings mudhara munhu achifamba so ko kudzikama. kumbukumbu zvitovawo hai kana nekamupfekero kacho we know you got hips ko kuzoda ku we know the beauty is there

Hakuna kuda kudhakwa zvokudaro. Because pamazvizvi ndo pane nhunzi zhinjika. Zvine umbo wazviita mazvizvi kuyanika nyama pachena. Magora katinobva tauyawo ka. Ete tisiri serious ka ah, gora here ndongosvika unongorira. Toenda. Oya rimwe. Yeah. Rodi. And never think we are serious. Paruje. Iwo kuitwa rufaro stadium. Iwewe. Agoda kuseshena anongoya kuseshena. Wouya zvake kungozoseshena. Osiya dikita rake oenda. hoya mumwe hoya osechena no maintenance sara pane kamhanza sozwa ai pari kutambirwa panapa sei pasiri kana kumera sora zvaro pane kamhanza hai hai haisi nguva yekudhakwa haisi nguva yekudhakwa kati Sei mausingazive nguva yekudhakwa iwe? Tiri tese. Hayi, hayi, hayi. Tiri tese revadikapa. Let the world see the difference. Let there be that ngaivepo difference iyo. Ini haikona kuda kuda kubatikana neevangelism so much. dai watoda kuvasvikira iwewe toda kuvasvikira zvekuitwa pakuva conformed to them ndiko kubvunza iwo illustration ari pamusoro apo neni ndiri pasi tobva rati ngatidhodzanei wamofunga kuti anodhonzwa nyore nyore ndiya simple ari pamusoro anokoromoka nyore vese rakataura kudaro tiri tese you are elevated you are flying you are there unokudireiko kutakurana nemukwende iri pasa pari kujeka siya mweya mutsvene uite basa rawo iwewe just live christ do the evangeliving and they will be attracted to you kwete kuda kuenda kwavari no no no pari kujeka here apo vadikamu vedu vakawanda vakufananidzwa nenyika The devil has taken over the throne. He has taken over. Akujekaira. Yet that throne is, is, is a coveted throne. Ithrone yaMwari so Mwari vakakutarisa so vari kuti uyu ndewangu. Apa ndopa ugaro hwangu apa. Panoda kuisa mbiri yangu.

ende zvinoonekwa kuti hamuzvizive nekamuitiro kenyu hazvidi kubhabhauka first zvoda kudzikama you are there tiri tese its just a matter of time kuti uite mari vamwe venyu hamuiti mari as long as you are still single ibata itipi mara hakume as long as youare still sin I'm a testimony inini zvaimirira kuti tange ndaroora kuti nditange kubata tumari ari kujepi and, and, and this is the reality of life mari yaunobata uri single mari iyoyo kazhinji kacho it's an ammunition against god so sometimes kune vanodiwa namwari sometimes mwari anotendera kuti imboshayika oita yekutsanzadzira kuti ungoroora uchingoroora chete madhoo benenene Nyenenene. Ma, ma, ma business men akawanda atioziva nhasi vachiri vakomana dzaiva tsuro dzekupere dzekutamba nazvo kana yemubhuku yanga iri nani gozi yaitonobooma navo zvitese dzaiva tsuro but iye zvino zvikaona ko vakufamba nemota dzinoshamisira ende kana tasa mafesi aishamisira tiri mayuthi they're still normal tiri tese saka vadikam bisoba ndozvega zviri kungotsvagwa bisoba haikona don't try to do things for yourself Allow God to lead you. Allow him to lead you. Musanzwa theory dzekunzi ee eh, vakadzi vasikana vakawanda munyika vakomana vashoma. Those are theories. And Satana ari kuwanza vasikana.

but dambudziko redu takadhakwa wrong time ende kazhinji kazhinji nguva yaunoda ku, kuita kakanenge kakuda kubhabhauka potential ndopainenge yakakutarisa potential ndopaanenge mwari anenge amutumira so pakaribha camp panapa Potential wakanyatoti dzvoko maziso. Iwe ndokwauri kumera mapapiro. Potential wako. Potential wako shaya zvekuita. Iwe uchimera mapapiro. Kusaziva kwayo mhashi. Kuti kumhara, kufuka, kubhururuka, kushama. I can tell you this as a testimony. Iyi handiregere kuitaura all the time because it has to help somebody. When I met my wife, it was on a gathering like this. Ndine boots yakatsemwa. And handizivo zvakaitwa naMwari. I went and sat kumashure kwavo. There were three girls seated there. Indo pandagarawo kumashure pafloor. Ah, vakatambarara zvako ndobva one of the ladies angodaiwo ruoko ndokuguma bhunzi ndobva acheuka ndobva aguma ari pasina zvikati amuchenji muno mune vakomana vasiri siriyasi ndobva vasinaotarisa haka taiyahare kataikana inani ikambofire mukati

ndiri busy ndiri kucoordinator program ndiriko kumberi program iri kunakidza manheru light riya ri harina akaguma ndobva rati pwa unouza mukaita rima so mama you rima guess who guess who akabva abatidza tochi yake efoni Akaridza tochi auya iye bvisai mabhodhoro anocheka vanhu vedu anocheka vanhu ndokuunganidza mabhodhoro eh, ndokutoisa mapoisa emuoko mangu musisi apo hapana ndautatsa mabhodhoro ndakatarisa fesi munhu zvaane a good heart the way the best attraction to a man

Arikujeni. Unogona kushandisika nemunhu achidanana newe so but asiri asiri kana kumboita any move. Mm -hmm. No. There is no connection of the character or the heart. Arikujeni. Yeah. Paine connection ye heart it doesn't take even a month kuti munhu ataura kuti ndakauya kuzoona kumba kwenyu. Yeah. Matanga kudanana.

hana dzakaroverana dzikadairana the next thing ndoza zvinongoita umwe ari kudai ndobva abirwa imbo yangodisapira mwari aida kuti asvike kwandiri imbuku chei yaida atsvaga imbuku yakanga iwani ah, ah, ah. the next thing makuseni akuya mkomana nyepe ndabirwo hembook yangu asi kumuona asi usabva natora hembook yangu ero okay yanga yakanyorwa kuti zita rekutanga ainge kanzi aikutererai ndikati okay sandosiraku apa hapana chiri kuzivikamwa iwe apo baba vari kutora information zita tatobata Ahoraiti aiwa tikakutsvagira saka unopindura chechi kupi iwe? Haa pakati ahoraiti aiwa hapana aiwa chechi ai. Haina mbonoka kubata imbuku yauya kwayaunzwa kwandiri. Widzai kuno widzai kuno ndiendese. Pana anoziva namba dzake here dzefoni nhingi timutsvage tibaumba imbuku. Ino information iri kuita ichiungana. saka anogara nechepapi chaipo anombogara nani kona ubereki wake hati tinomuona timipe hibhuku and that led to another and another denga rinokurongera tsoro yega imbomira kubhabhauka isoba Amen. isoba haikona kutora mastrategy enyika kuda kuisa mastrategy enyika nyika iri inenge yakutokufananidzawo nayo zvinhu zvenyika zvakadhakwa nothing is for sober people hakuna chinoshanda for you zvako iwewe nyika ikazvitasenoti vakomana izvo zvakadhakwa mai when the world looks at you they look you at you like you're stupid that is what is supposed to be be a fool in the eyes of the world vari kujeka here apa and one day they will sit down to realize kuti kati munhu yauya munhu wamwari they will defend you dai mwari atibatsira taziva kuti our enemy is roaming around like a roaring lion usadhakwa nezvinhu zvenyika iri usadhakwa parong time satana aisi hama yako Hapana paakambonyora kuti ihama yako iwewe. Jesu chete ndiye akataura kuti uyai kwandiri, ndiye akadeclare. Right now Satani akamira, hapana paakambotaura kuti tiri mafesi. Saka sei uchida kuzvibatanidza naye? Iyo isiri hama yako. The Bible is, is clear. He is an enemy.

uchibva kuno kukembi kuno uchidzokera pane kamwe kaglosa so kane kari pauri kadoksa kakupenya kadunamis kasimo munyika ikako so ah, iwo ukaoni but vari kukuona vanokaona ona mozisi paipika step achibva mugomo so dzaita kunge dzichadonha dzichiuya but vanhu ndovati wow wow but idzo dzaita kutatarika moses but vamwe vaiti hey kupenya here ukukoma moses so sometimes you may not see that you are glowing but those around you can testify ah, mwana mchinda uyu Mwana musikana uyu ko. Mm, baby iri kai. There is something different. So don't waste yourself. Be so. Usadhakwa nguva yakadai ka. Haisiri nguva yekudhakwa, nguva yepfuka mwere wakomana. Haisi nguva yekudhakwa inoyi. It's time to let God take over. How many of you I said, Lord, take over my life. Ina handidi kudhakwa nguva isiriyo. Handidi kubatwa nezvinhu zvenyika ino. Angave madrugs Mwari, help me to be sober. Angave macares of the world, help me to be sober. Don't want to be drunk. I want my judgment. Haifanira kuva nyaya yekuda mari ingandidzimaidza nekundivhiringa. Rudo chairo Mwari harufana kundipusisa. I need to be so. I need to be so. If that's your desire, stand up with me. As we pray. Time to be so. Time for you to be so. Shall we pray? Baba vedu vari kumusha kumusoro kuduwa. Zita renyu ngarikudzwe neutsvene. Ndinokutendai Mwari nekuti ngoni dzenyu dzinogara nekusingaperi. Maita henyu nekutaura nesu. Utsvene tiri kurarama munyika yaipa whereby Satan ari kuita zvaangaita kuti pfungwa dzedu dzisafunga zvakanaka. Satani ari kutivhiringidza Mwari tapusiswa tadhonzwa left right and center we are full of confusion asi kunzwisisa zviri kuitika zvakadaro zvekuti even the church cannot understand some of us vabereki vedu chaipo our families cannot understand us Mwari vanhu shamwari dzedu cannot understand us nekuda kwekuvhiringwa kwatiri kuitwa newakaipa. Vamwe tatova maaddicts ezvinhu zvakasiyana siyana including drugs. Mutsvene tasimuka netsoka dzedu panguva ino. Imi makavimbisa mushoko renyu kuti with you nothing is impossible. Saka naizvozvo, Mwari, ndinokukumbiraiwo kuti mufambe pakati pedu, murape mwoyo yakatsemuka, mugadzire upenyu hwakavhiringika, create a clean heart in us. Mutibatsire Mwari kuva neumufambiro unokudzwa. Isai kupenya patiri, tive chiedza chenyika. Tisaonekwa samarombe munyika. Tisafananidzwa nenyika. Tibatsireiwo Mwari. Set us apart, O Lord. Nekuti vakavimbisa kuti tiri rudzi rutsvene, rudzi rwakasanangurwa, rudzi rwakabviswa kubva murima. Ko tichararama seiko mukati merima? Mwari vakatidaidza kubva murima. Tisunungureiwo mwana, isai chiedza muupenyu hwedu. Kune zvinhu zvakawanda zvinobata upenyu hwedu, kune zvinhu zvakawanda zvinobata mwoyo yedu nepfungwa dzedu. Mwoyo yedu inoremedzwa nekuda kwezvinhu zvenyika ino, asi nonamata panguva ino, mwana, help us to be sober. Musatitendera kuvhiringwa, musatitendera kudhakwa munguva yakadai. Tibatsireiwo Mwari. Nguva yatofanonge tichitsvaga chiso chenyu, titsvage chiso chenyu. Nekuti makavimbisa kuti tikange takutsvaka imi kutanga, zvose zvatinoda zvinowedzerwa kwatiri. Miraiwo nesu Mwari. Help us to set our priorities right. In this warfare, Mwari tinoda kumira nemi. Ndosaka tasimuka netsoka dzedu. We want to stand by you. With this mighty army here, Mwari pedzai basa renyu munyika ino. You have set them apart pacamp ino kuti muvasimbise so that when they go back into the world they are different and they are attractive. Nyika idhonzwe kubva muzvakaipa nekuda kwemufambiro wavo. Musatitendera kuramba tichishandiswa nekuvhiringidzwa newakaipa. Mweya yechina ngaitame kubva muupenyu hwedu.

Nyika yakazara nevanhu vakaipa. Nyika yakazara nevanhu vanoshungurudza. People who are untrustworthy. But if you lead us, O oh Lord, we know we are safe. Uyu ndiwo munamato wedu muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Amen. May the good Lord bless you. Amen. Amen.